Benvenguts dins Pop Cantu. Soi Guillem, dins aquel podcast imaginat pel magazine Lo Diari, exploram lo costat pop de la força en bé de personalitats occitanes

Uèi lo meu convidat se dis Luis Pezet, cantaire del grop Ferragno, que se definís com trans-rock bestial, que sortiguèt al mes de novembre un dus titres de trio, se dis Set Funs, de bon escotar sus las platofòrmas, e un clip polit que polit de gaita su YouTube, segurament que l'avètz vist passar sus Maum. Luis Pezet fa tabé menaire del seu projècte solo mai que mai rock, ambe lo nom de Louis Z. que lo diari li consacrèt un article a la prima de junh de 2022. Uèi vos prepausi de descobrir lo seu costat pop. Adiu Luis, benvengut! E adiu, mercés! Es que va pla?
Uau, uau, tranquila. Bon, e per tu, qu'es aquò la, la pop culture? De qué t'inspire? Boh, io soi intzà soi d'acòrdi ame tu, eh. Fin per ieu es la cultura baitzà populara. Mas bon, dins lo sens que avèn ara, son ton- tota la cultura un pauc qu'es a l'entorn de dels jòcs vidèos, de que siá la musica tanben, fin totas las causas que fen per ieu seriá pe pe m'amusar o per mon imaginari, a pensi.
Alòs sabètz que ieu que passi d'ores e d'ores a jogar als jòcs vidèo, voldriái conéisser lo teu top 3 de jòcs qu'as lo mai gastat la maneta? Pensi qu'es un bon biais per far coneissença. Uè, bene.
Be alèro, ieu ei Age of Empire, lo segon del titre. Ah, e perqué pas lo primièr o lo tresau? Alèro, en fach, Ei començat quand ei pichon e es lo dos qu'ei mai jogat perque i avió un pau de causas novèlas perque i avió jogat ja al primier e aquelas causas facion qu'èra un pau mai interessant e mai a l'entorn tanben de l'epòca medievala. Es un jòc d'estrategia o cossí se demana un pau? Òe, es aquò, es un jòc d'estrategia en temps real es a dire ben que tot se fa al meteis temps, doncos de cal construsir de d'ostals, de casèrnos, de far una armada, de... vaquí, tu a l'autre qué? Es que podés incarnar per exemple los escoceses de William Wallace e te prene per Mel Gibson dins Braveheart? Alèra non i a pas totas las civilizacions, anam dire, e puèi es reaument un temps definit, es a dire que se passa, bon, aquí es puslèu l'epòca medievala, ma oi, i a un fum de civilizacions que son disponibles, que. Es un jòc dels biais, non? Uèi, aquí fa... Ua pensi que lo segond títol es sortit en 1998. Uèi, donc fa, fa temps. Mas aprèp an sortit de, d'actualizacions. Donc es totjorn lo 2, mas i a la version HD, i a la version Definitive Edition. Aquí aprèp, après an fach lo 3 e lo 4, ma ieu sò gison qu'al 2. Ok, donc Age of Empires Tu, di-lo tot tres de Louis Pezet.
Aprèp de quai, i a Minecraft, aquò segur. Minecraft, alors aquò, aquò es un mistèri per ieu. Qu'n compreni pas res a, a, a, a Minecraft. Lo, lo, lo besi dempertot, hein. Mais, euh... Ah ouais, ouais, aquí es un jòc maigament popular, fi, ieu m'agrada fòrça, perque en fach es, es coma de Lego. sas? Donc, francament es la meteissa causa, bon, mas qu'aquí sos dins un sòc video e donc as la possibilitat d'aver tot çò que vòs e puèi i a un mòde qu'es la subrevidar e que te cal aquí construsir un pauc bèth, ai pas un ostal un... e puèi la nuèch que los monstres qu'arribon e te cal Te cal batre o alèro te cal demorar dins ton lhet. Fi, es incredible, que pòs far tot se que vòs. E jòg sul la, sul la consòl o sul telefonet a Minecraft? Non, pas sul telefonet. Se pòt, mas bon, es pas tan practic, ieu fa, fau pas que sus PC. Bon, e un darrier, un darnier titre per lo, lo top 3? Ah, un darrier, bon, uh, un joc que ja cresi que i jògui cada otzon es uh, Magic, uh, Magic the, the Gathering, es un joc de carta, donc a la base es realament de cartas, uh, de carta au papier, que sortiguèt en 1993 o 4, e que uè foi fòrça fòrça conegut tre la debuta e ara n'an fachs un sòc video donc ieu zoghi al dush mas bon i pòdi pas zogar tostemp perque cal èsser almens dush donc fau sul telefonet que. E es pas quicòm, non parli aquí pels biais, mas es pas quicòm de comparable a la, a la Belote o una causa atau. Non, brica.
Fin, sai pas cossí explicar, mas es es quand même un quicòm fòrça matematic. En fach, te cal... I a de règles, a la basa, aquí, mas cada carta que vas pausar sus la taula amena de règles novèlas, donc van tot cambiar. Donc l'idèia es de ça te fargar ton paquet de cartas, donc vas causir totas las cartas que vòs per far ta ta estrategia, mas cal saber que l'autre pòt faire aquò e donc va causir tanben sas cartas, donc te cal faire un pauc atencion a tot aquò e e per trobar la melhora estrategia. E se debanan dins un univèrs un pauc eroic fantasy, es aquò? Ambé de mostras, de bèstias? Uè uè, completament.
Fin aprèp cambian perque fan de disiu cada 3 meses. Mas de còp sai pas, aquí i a sai pas de causos sus dinosaures e piratas. E de còps va se seguèr de causos mai medievalos, mai fantasticos, fin de pèn, mas de còps amb de mènos de robòts, mas se que non es subretot Heroic Fantasy, que? Non sabes per qué te demandi aquò, que me fa pensar un pauc a l'univèrs de Ferramio, justament. Me demandi se i a un ligam entre lo magic e las cançons de Ferramio. Bah, sas que i a una carta qu'es la Tarrasco. Oh. I, ja, ouais.
Bon, ma, ma pensi que deu èsser dins d'autres eh, liòts de la Tarasco, beleu pas que Occitània, non sagi pas, un... mas, eh, ouais, i a eh, la Tarasco. Be la Tarasco qu'es justement lo titre, eh, lo segond titre de, del single que venès de sortir aquí. E ouais, justament, ouais, avèn, eh, avèn sortit un, un títol su, su l'istòria de la Tarasco e... Ma ouais, segur, mas eh, que i a un ligan entre Ferramio e tot lo fantastic, mas es es que nautres nos èm subretot pensat sus a sus la mitologia occitana. E i a i a i a d'autres mostres o bèstia del bestiari de de Ferramio que que farien de de bonos cartes de magic? Bah uèi, ieu i m'arribi plan que i ètz lo drac, almens.
Lo drac, e justement l'ostal de produccion, lo tèu, que se dis l'antre du drac. Uè, uè, uè, uè, bè, a tota basa es lo nom sense de la, de l'associacion, es lo drac pòt èsser tanben una associacion, perque lo drac se pòt transformar un pauc en çò que vòs per far de conariosas, donc pòt èsser tanben una associacion.
Anam progressar tant com dins un jòc video per aqueste podcast, doncos benés de passar lo Level One. Wow.
Passant al level 2 de Pop Cantu. Alors, level 2 te la fau en anglès, qu'es una clinhada a l'album The Beast is Coming de Ferramio, que uh, cantos en òc, mas que los titres son en anglès. Eh, wow, incredible. Incredible. In internacional, vos dire. Donc, le, euh, le euh, second nivell que se dit tournem fa à la fi. Fin finale, la fin d'une série o d'un film, es pas la nautu de nòstros espèrds a qui te balhi lo dreit de la cambiar. Quina seria o film voldriás tornar far la fi? Hum.
I avei pensat a un la la seria de film bèla o mai coneguda que seria Harry Potter.
T'agrada pas la fi d'Harry Potter? Ben, saps, ieu las fi que son coma... Ah, ben, va aquí, tot va plan, que bon, ben, fasen una familha, tot lo monde es eurós, bah, sai pas, que me... S'es passat tanben aquò amb Game of Thrones, tanben i a una fi que un pauc aital, tanben, que i a un... son aquí, i a un batel que part... se'n va, e puèi... sai pas, que me daissi un gost un pauc amarg. Donca bon, è pas tant d'idèi per tot cambiar a la fin, mas almens ça, perqué pas que Harry Potter que porion morir tanben dins son dins sa batèsta contra sai pas coish se ditz en en occitan me Voldemort ma belèu l'idèia que coma bon as pas vist o pas? Non, non, te, te devi far la confession que, ah, merde. que sabi pas res d'Harry Potter. Ah, mais sou...
Aquí m'as desmascat. ah, mais sou dit. Bon, ben, enfin, bon, prene qui conne qu'almenys tout le monde les coneix. Mais tout pas. le monde les batieu, donc... Euh, mais euh, per que pas, ouais, lo, lo daissa mourir à la fin. Ah, ben, ben, ok, attention, que aquí il y a des spoils, hein, que cal faire attention. Eh? C'est, c'est ce que t'as, que pas vist encara. Un tu mon me te sauràs belau la fin. O ma fin, auràs ma fin, te vau contar.
Pensi que soi lo solet de pas conéisser Harry Potter. Ava, ma pensi, ue. Bon, belau que me convidaràs a una serrada Harry Potter? Ava, ue, ue, completament se vos. E deman quand sus aquò. On parle de serrios ambe Louis Pezet. Sabes, qu'a ben una referéncia de las bèlas en comun, eh, parli de la seria American Dad. Ah ben ouais.
Quand même.
Lo, eh, lo pitch, lo, lo fau, l'heu fait, per los que coneisson pas, es una familha disfuncional que lo paire fa agent de la CIA e amaga a l'ostal un alien sexualament Trantalhaire, anem dire, e que la discrecion es pas sa qualitat primièra, nimai l'amabilitat, nimai la sobrietat. Bon, a tot dire, es un drin psicopat e pervèrs, es, cossí dire, es un anti-Alf. Vaquí, tot simplement. Ara betz, lo besen arriba aquí lo level 3 de Pop Cantu. T'ei preparat un petit quiz, aquò's lo lo quizonet e revirat de replicos culto de la serie, a tu de me dir se son de frasos de Roger l'extraterrestre o de Stan lo paire de familha, que son dus personatges tocats per de patologies diferentas, mas tan malauts. tan caluts l'un que l'autre. Bon te va pla coma cuizonet? Buen, non, me son fòt loi dus, donc, buen, am ben. Buen, pensi que serà, serà pas tan aisit qu'aquò. Buen, buen, buen, es pas d'aquò.
Allez, lo cuizonet Stan Smith o Roger Smith es partit. Compreni pas perqué Francine me'n vòl perqué ei totjorn rasou. Ieu li reprochi jamai d'aver totjorn tòrt. A aquí me pensi qu'es tan. Uè, Ah. un punt.
Òsca. Segonda frasòta. T'imagina, Francine, dins qual mond de vivèm? Venir de veire dos òmes se batre a mòrt per un entrepà. A quel entrepà?
Bah. Dir-i-es tan, encara. Uh, ah, Roger. Roger eu tá. perdut, que era, que era Roger. Complicat aqui.
É complicat. Bom, és de bom ah. notar que és un dessin animat violent, hein, que cal sustot pas mostrar a de mainatges. Allez, tresena frasota. Un massatge pitjor, a côté fario de bé, Te, començo per mon copet. Mon Roger? Oh!
oh, enca encara perdut. Tove!
Me solide que son dus personatges qu'an quand même des répliques que, que se semblent, que ron, donc, stan. Que pas un urten a dire de conariós, donc... Es complicat, eh? E que son, e que son marits, hein? I a, i a pas gaire de, de benvolence entre lo, los membres de la, de la familha. Allez, una autra frasota. A veure, ei la garganta mai seca que la vagina d'una bona sòrre.
Roger?
E non encara mancat! Fa non mes! Qu'èra lo, qu'èra lo, lo Stan, lo, lo Stan par le Sem Filtre, hein, de, de costum fa, fa tostemp be, bergonha a sa familha. Ouais, mais le problème es coma Roger a, a sai pas quand de vidas diferentas e de personalitats diferentas que pur jo dins aqueles personatges se parla tanben aital. Autra frasòta.
Vòstre religion es totalament fòla. Un tipe que cambia sa sang en vi, un obèrge qu'at jai, aquò creu de genocidis e de marit de music, mas qu'es çò que non regam. Roger Fustan. Stan ou Roger euh, Stan.
As pas mai de vida normalament. Aquí tres game over de trio e que era lo, eh, lo Roger.
Eh ben, es mancat encara. Mancat encara, mefla.
Allez, euh, on peut tout remettre euh, en joc sur la darrière. Darrière phrase. Quand on a lo biais, super pas jamais. As lèr pes del talent. Sei pas. Mon Dieu. Roger. Roger, va aquí.
Qu'èra lo quito double. Dos punts.
Wow. Bon, be te, euh, non, quand même, te disi pas de osca. Ah, e, non, uh, i aviu uh, cinc nivèls uh, d'afogadís, uh, uh, afogat total, uh, fins a torn repassar tus classics. Bon, te vau dire afogat del dimenge, quand même. Bah, sai pas, non, ma aqui èra complicat, eu conoissi pas totas las replicas, eh, i a sai pas quantas de sason, ma pensi qu'ei tot agatzat, eh.
Bah, me vertat qu'èra, qu'èra plan, plan complicat. Aquí, lo Level Four del Pop Cantó de Louis Pezet, la banda originala de Tabida. Se ta vida èra un film, li caldriu una banda originala de qualitat, solida, qu'ei demandat de causir tres cançons qu'acompanharián plan tres scènas vertadièras o pantalhadas de ta vida. Bon, ieu passi fòrça de temps dins de mon ostal e donc me còs me di, bon, me cal sortir un pauc. E los moments que qu'aimi qu'es quand me passètzi per Toulouse, es qu'arrière que a mi placan plan un pau, satz? E d'escotar de musica au meteis temps e e belèu de de musica un pau belèu un pau depressiva o rock, sas? Non sai pas e coma sai pas que te balhi un pau de banh aquí pe per caminar e tot e E aquí aurioi ditz, bon, ma pensi que belèu podem pas passar de music, coma poderètz agatzar aquí a Marelle, qu'es un grop de rock aquí de Tolosa e qu'a sortit aquí un EP, e i a una cançon aquí que ieu a un plan escotar aital per las carrieiras.
Marel! Marel, uè. E ben que coneissi pas, just aprèp l'emission anirai escotar e belèu que i a un pau de pluèja d'uèi, tomba plan. As pensat a una autra scène del film de ta vida? Uè, per una scène un pau, an dire, marcanta seriá que l'ana passada, donc en 2022, Soi anat al Senegal per enregistrar un album ambe de senegaleses, un album de rap, e donc ai fach aquí de beat making e de tanben ai fach un couplet en occitan. E aquí pas aquí donc i abarà lo primier còp de ma vida que sortiguèri d'Euròpa. E donc ò, sai pas, ero ero fòrça intens. Alara l'album se sona Esnhofar, lo lo grup, e donc i a la musi una la primièra musica se sona Welcome to Galsen, donc Galsen es Senegal, Senegal Galsen. E e uèi es una musica qu'aimi fòrça e puèi bon ben que parlo de del nom que i a hein es lo welcome la bebenguda al Senegal. E as anat portar la paraula occitana al Senegal, es pas mal aquò. Ue ue ue es super. Es pas passat per un extraterrèstre justament?
Non, enfin Per eles, la, a, a, as senhèrs es ja, ja maites lengües. E, e donc, n'i a qu'an cantat aquí en, en francés, mas tanben en wolof, tanben en peul, tanben, enfin, i a fòrça dialèctes tanben, donc, enfin, l'occitan ero coma sai pas, enfin, per eles es normal, ja que ja çò un fin de lengua d'un país. Bèi, fin final, dins un país atau es lo tipe qu'es monolingue que, monoleng que passa per un extraterrestre. Uè, e pilhèu, uè. Allez, uno trezeno senno de ta vida, en musica. Eh bè, uno que se riomai amusant, ò, a dire, es que après lo bac, donc soi anat far tecnico de comercializacion, un an, perque après i è restat, perque en fait dimmi un'idèia o volevi far... Wow!
ok, aquò es susprenedo. donc, euh, donc i fats uh, qui un an a Castros, in Tar, E perque tanben èra al costat de en çò meu, en fin, de ma familha. E donca ei passat un an e perque mon idèia èra de far de quicòm de de local, de producte local, de causa e tal, en fin, bon, èra pas pas bricòla res a veire, eh, fin finau. Mas ei passat un an a montar un, un numero de projècte amb, amb d'amics, que se sona lo eh, Post Pranum Records, e, um, e en fach es un fals label. Uh, donc, uh, en fach aquò, e l'idèia èra que cada setmana um, i aviá un artiste novèl qu'èra sus la cadena YouTube, E donc, e bon, fin final, era tosten nosautres, e cada còp nos calhó far un novèl artist, un òm, trabalhar aviá a me un amic que fas jo la, las putzetos, fin los dessins que, e e donc ieu me calhó siò de causa que fas jo ieu solet, o siò a me d'autres amics per enregistrar e tot, e donc cada setmana calhó far una, una musica novèla e E aital avèm fach aquò pendent dus ai pas un an e mièg, après va avè'n arrestat per que prena tròp de temps a la fièr e na coma de far un un tròç lo dimenge al ser per l'endemà, enfin. E ero pas pas brico seguit, i avèu pas degut que escotava aquò, mas bon, l'avèm fach, fin, era amusant, avèm fach, credí qu'avèm fach qualques clips tanben, enfin, sonque per s'amusar.
Qu'èra un fake total aquò. Oi, oi, totalament. E amont e que som tombat dins la trapèla quand même?
Verèu, sai pas. Sai pas. Au final èra per nosautres de de s'enterrar anar un pauc a far un fin de causa diferenta perque l'idèia èra totun bèi, i aviá un artista qu'èra dins lo reggae, un autre, sai pas, dins lo rock, un Era l'idèia era de cambiar tostemp. E donc per metre ua musica, ben ieu ei pensat a a Sordura, sai pas se veges. E qu'a sortit un clip qu'es superbe e se sona La Dimensada, La Dimenshada, sai pas cossí prononcian. E es terrible aquel clip, se se posèssan a veire. L'ai tornat a agachar d'uei. com una, una, una causa un pau medievala, amb una musica fin totalament eh, estranya.
Pariá una scèna quand même improbable, de, de sordur sus, sus aquel, sus aquel fake sur, sur, sur YouTube, se, se debanava aquel... Ouais, bon cal pas anar escotar, hein.
bon. Velèu que i aurà lo ligam dins la descripcion. Oh non.
Sai pas per qué i parlat la coviu.
Moi, lo fin de, de ta vida, li, li caldariu un, un realizator, també. Sai un film americà, un film francès, un film alemán, tchèc.
Ah, un realizator... E ieu, francoment, fin, totes los clips que fau, fin, quasi, tostemps soi ameu un realizator que se sona Léon Lanclos, es el que nos fa las putiaetos de tot e los clips. E francoment, ben, me pensi que el serio fòrça pla per tanben far lo film de ma vida perque me coneis pla e es tostemps amb el que fau de causas, de conariós, de... de chòc vidèo o de siti internet o de tostemps un fin de causas diferentas e après pièu i coneissi pas se se se se qu'avián core qui qualqu'un de mai conegut lo coneissi pas tant los noms de realizators e tot donc.
Mon pitidet que me diguèt qu'as agut tanben dins ta vida un periòd reggae. Aquò se sentís pas bric dins dins ta musica? Ont ont es passat lo lo teu costat jamaica? Ei tot arrestat. Ei tot arrestat. E doncos, aquí uè, sai pas, a un moment donat, bon, en fach, se voletz saber l'istòria, donc, ieu ei escotat de reggae perque i aviá mon fraire qu'escotava aquò tanben, donc coma ieu escotavi çò que mon fraire escotava. E doncos, cresi qu'ei de tota mon adolescéncia cap a la mitat del licèu, quasi a la fi, escotavi pas que de reggae, sonque aquò. E a qualhun moment, be, fin, ei descubèrt d'autras causas, eh? Ça, i a Hugo, lo, donc, lo saxofonista de, de Feramio, que fasèm, donc, de musica dempè un licèu aquí, e, donc, el, qu'es el que m'a un pauc mostrat d'autras causas, que me vin, me, me torreguèt, bon, va plan, cinc minutas, e donc, bon, m'a fait escotar lo jazz e tot, e puèi escotar tanben de, m'a fait descobrir The Doors, per exemple, e, bon. Damon Albarn, un de, de ti per Ital. E donca que ei començat un pau a, a cambiar e, e puei a un moment donat ei ditz, bon, ben, ne podi pas pus. Perque ieu fajò ui t'avei fin, fin de, de dub, de, sus, sus ordenador fòrça, puei, puei ei ditz, non, me, ba plan, po, podi far d'autras causas, ei tot daissat tombar un pau.
Ah d'acòrd, quand même escota escotavios de reggae me i avió eh totun lo lo costat geek ambé la la fabricacion eh sur l'ordenador de de dub. Ah ouais ouais complètament. Me eh bon eh avi avi avián vau pas dire lo nom perque voli pas que L'intrevista reggae de Luis Peset aquò es una exclusivitat. Ouais un pauc e non avián un grop de reggae amegot avé eh fòu non me quin quin ru Non, mais en fait, avèm enregistrat un album e francament es pudèu ben levar las paraulas que, bon, que parlon pas que de, de ui, non saibas qué. Mas se que non, es, l'enregistrament es plan, podiam pensar qu'es un bon grop de reggae. Mas lo problèma es que avèm pas jamai capitat de jogar plan en concèrt.
Me lo dis que m'interessa, sabes que, que lo reggae n'escuti força, n'ei una, una colleccion de, de vinil de las bèlas. Ala, l'avèms pas sortit en CD sus internet. E l'avèm botat sus una, una plataforma que se sona Jamendo, una plataforma liura. Ja coma ja. Non, non, non, non que pas brico de reggae, es ja sen la H, J-A-M-E-N-D-O. E un prato formalliu a la bendaissata e tal, e puei avèm pas agatzat d'aquò d'annados, e quand ei tornat a agatzar i aviá, sai pas, cinquanta milas de coutors, e tot, e ditz, uòu, es un sol projècte que fonciona un pau, sas? Es quicòm qu'ei fach ja dètz ans, bon, cal pas anar a escotar tanben, diem ender, ei pas lo nom, mas ei tal, ei aquí. Luis Peset, lo nòstre convidat dins Pop Cantu, lo cantaire de Ferramia e de Luizedda que trobarès mai aisidament sur totas las platofòrmas. Lo Level 5 de Pop Cantó se dis pas lo QCM, mas lo QTM, lo que t'agrada mai, una sequéncia rauba de senvergonha combini, podètz argumentar la responsa. Vinil o streaming?
Streaming, perque en fach ei pas de vinil, ei pas ei pas de qué letzi, donc au final o fau pas que deth streaming.
The Beatles ou The Doors? Beatles. Ah, e me digueres un còp er qu'as descobèrt sonque tardiuament los Beatles, çò que te fa un punt comun Amb la cantairitz Angèle. es vertat aquò? Ouais, ouais, bon, sai pas a quina c'est la descouverte euh, des Beatles. Mas ieu, fin, non m'ai pas descobert, parce que coneisseu ça de quelques cançons, mas lo fas de realment se pausar e de se dire, bon, ben, en fach, vau escutar cada album a fond e escutar aquò, cad'autre sons, aquò l'ai fas, ma pensi, i a, i a tres ans, Aterria a Marselha e e fach ma pensi aquò pendent sai pas quand de meses, ma sonque d'escotar tot son la la meteissa causa, non me me es incredible los Beatles. M'es geniac de de descobrir los Beatles coma aquò de de lo grup lo mai conegut, lo lo grup lo mai conegut efectivament, es es tant com sai pas per una per una fugat de science-ficcion de de gaitar euh, Star Wars pel, pel primier còp euh, en entier.
Ouais, ouais, non, mais bon, après, beleu qu'abans m'interesse, enfin, eri pas tant sur la, sur la, sur le rock ou sur la pop, tabé, donc, euh, es pileu aquò que m'a lançat un peu a faire de causa mai pop. Sabes que la Republique des Pyrénées a publicat un post aquest matí sur Facebook que dis aquò, Yann Denadau est notre Beyoncé local. C'est vrai. Hein? Es vertadier. Alavetz, una question metafura. T'agradarió mai que la dépêche du midi te nomene la Angèle locale ou la Billie Eilish locale Ah non, mais euh, Billie Eilish. Sen de sen, aquí. Après, Angèle, eu escuti, fin, euh, m'agrado pas tant, après, euh, fin, de Ringo Paz. Es pas de la même famille musicale, on en dit. Bah, sobretot que Billie Eilish, eh, faig parier que los Beatles, hein, quand han descobert, he escotat pas caco, saps? E cada album aprèp, fin, per ieu es un, ara es un classic. Quand sabi pas qué escotar, es Billie Eilish, directament. E lo darrier album aquí, es increible.

Fin, bah es una mescla, aprèp i a i a tanben de dragons, i a tanben fin, i a de mazzillo, i a tot çò que cal, fin finau es pilau que coma i a lo fach qu'es d'un dins un univèrs, bon es es vertat qu'as pas gaitat mas bon ben es un paua que sembla. Buh bergonha sabi, sabi non non que soi bergonhós. Non mais es pas un problèma, es sonque ai es aital e doncas es d'un Ja, fies, semblo a a un univèrs de del sègle del sègle vint, un pau. E sonque i a un pau de matzio e tot, maital.
Star Wars o The Creator?
Ah. Bon aprèp Star Wars es fòrça larg, donc es seriu que los films, los tres darriers? Ven a dire los tres darriers Star Wars o The Creator? The Creator. Mais uh, sabes que lo, uh, lo realizator uh, Gareth Edwards de uh, The Creator est abé lo de Rogue One. Ah ouais, es vertat, cresi que l'ai vist en ua banda annóncia, ok. Bèi après, aqueste matí, en preparant l'emission, mm. d'aquí, per, per l'anecdòta. Simpson o South Park? Simpson, perché en fait sai pas jamai engatjat uh, South Park. Fi, ei vist de, d'episòdis aital, mas uh, me soi lançat pas que dins, dins Simpson. E per contra Simpson, i au agatgi aquò dempuèi qu'ei, sai pas... Uh, dètz ans, donc fa, fa un momentu aquí que, que agatzi Simpson e, e cadò, cadò sèria. Donc i a, i a de, i a de passo aital que fau, me, me fau totes los Simpson, non pas totes, perque la debuta es un pau mai complicada d'agatzar, tròbi, perque es un pau bièlh e tot, la, la, lai buzes e tot, ma bon. Tròbi qu'a l'entorn de la saison, la sason 10, 11, saps? Aquí començò de ser fòrça plan.
Es lo personatge de, de Homer que, que t'agrada mai? Ou es l'univers? Beh, ieu soi un grand afogat de Homer, es un exemple dins la vida. Ah non, ma ieu m'agrada fòrça de, de los Simpson, e doncòs, ieu soi aquí, eh!

Ah ouais, non, mais ieu es, fin, es la, son, la solo que, qu'agatzi. E mèma es, es lo, lo creator, lo realizator de, de Simpson, que eh, es el meteis que dis que lei bouses franceses son la, las melhora.
Dragon Ball Z o Hunter x Hunter? Ah, Hunter x Hunter, a fond. Adori tanben, fin, Dragon Ball Z ei, ei pas tot agaçat, ei començat un pau, n'ei, n'ei agaçat fòrça, mas bon, la debuta es un pau long e pesuga, sas, i a un fin de moments, bon, coma dins fòrça mangàs, sovent a la debuta, Fin veges que de còps se son un pau de d'istòrias de metzan o qué, que fa que cal que sieu un pau long perque tombo plan dins un episòdi qué. E ma per contra enter enter fonciona per ieu a 100%. Uèi, ma es biei tanben, hein? Date de 98 lo lo primièr episòdi que pensi. Alèra, en fach, i a duas versius. I a una versiu donc de 98 e an tornat tot far Donc aquela version que cresi que ba que fa sai pas qual cosa jo beleu tres un quatre e an tornat tot fa sai pas pus dins la de 2000 o 2005 beleu e du aquí dus cò dus còs a la fin mas es tot son pas acabat i ei bèsi de d'article passat que dison ah que ara lo lo me me rapelhi pas cossí es son lo lo lo tipe donc del manga coma cresi qu'a de problèmas de santat Qu'atza balha la uno de las filles que penso que anirò be e donc mai bon esperem la la sasour eh. E ben lo tipe que se dis Yoshihiro Togashi que que que faguèri qualques recèrcas e ben figura-te qu'es maridat a la creatritz de Sailor Moon. Ok, e pas sa mai engatjat, aquò. Incredible.
Aquí une, une informacion pels boomers. Ma la Rogici parla sovent d'aquel serio, t'avè? E bon, e... me carra agatzar. Sai pas a bis, tu? Si? Sailor Moon, ah, oh, es a fond. Es total, non, pas a fond, ah. mais es total o même ma, ma generacion. Sabes, i avió pas que cinc cadenas a la television. Mm. Ieu, uèi. Ma, ma question seriosa ei, se, se penses que se porió agachar ara e mas un pas, o se jo belèu, o belèu tròp pels pichons, un pas, sei pas jo. Demorem membres, quicòm, siò per la, las drolletas, siò pels biais pervèrs.
Ok, bon, ben, ben ei peirei. Demorem membre, es quicòm de, de personal. Uèi. Lego ou Playmobil? Ouais, bon, Lego, ouais, ouais. Ouais, per, pel costat de la, la creativitat que... Ouais, es, es increïble. E mai, en çò de meus parents avián de, de, de caisses, e de caisses de Lego, perque i aviá meus fra, mon fraire e ma sòrre abans, e donc, fin, Lego era tota ma coinessa era pe, pels anniversari o a Nadal, qu'era tostemp de Legos. Ai, mi tròp. L'as gardat tot aquò dins la familha, o sea, se continua la tradicion per los pichons, los nebuls e tot aquò? Uèi, Jacob, e ara son los nebuls, uèi, que, que, que, que, los nebuls que quand venon e, e jògon. Bah, ieu ei ei crompat un castèl aquí, l'ana passada, per en çò meu.
Bon, e quand quand vendrai finta Harry Potter se se farem ua partida de de Lego. Ah, estai fasent rencar tota l'imaginacion. Ei ei ensajat e tzugar un pauc de personatge, ma bon, francament es complicat, eh?
Maserati Gran Turismo o Renault 21?
bon, mai Renault Mountain es ma, es ma veitura. Bon, que pel moment es in lo, lo garatge que, que vol pas demarrar, ma bon...
Bon, e din, uh, bon, uh, sabes per que te, uh, te demandi aquò? Per mo de, del clip de, uh, de ton projecte solo, Louis Z, e... Uh, Deia, demarrava ad aquel temps de, del clip. Ah, ouais, ouais, foncciona perfectament, hein? son que aquí ara es la batarió que... L'ai cambiada la batarió, ma foncciona tot son pas, donc bon, i coneissi pas res, donc per moment demòra pas que dins lo clip.
I aurà un seguit ad aquel projècte? Alara, uò, en fach ei un fin de causa que son sul fiòc, mas bon, sai pas jamai qu'an sortit tot a còp ei e pei quand ei fach un quicòm, se sortissi pas aquò tre tre que l'ei fach, ben passizza a quicòm dai a quicòm mait e donca lo quicòm mai vòli que sortisse e donca fin. Arribò pas jamai finalament. Mas bon, me pensi berèu que dins qualques meses.
Ah, bona dab. M'agradèt fòrça lo EP, francament. Mercés. Vaquí lo level 6 de Pop Cantola Maquin a viatjar dins lo temps. Lo viatge dins lo temps demòra per ièr un temi incontornable de la pop cultura. de la patrouille du temps de Paul Anderson cap a euh, la sèrie Bodies euh, sur Netflix, en passant per Retour vers le futur, n'hi a tant e mai d'òbres aitalas. Aicí, te baí lo poder de remontar lo temps pendent una setmana. On te vas? Quand? Perqué? E qu'i fas?
Bon betza mercés hein per aquesta possibilitat. Euh mas bon sai pas. Jau ai mi plan arro hein mas bon se me cal absoludament cambiar un pau de temps. Ma pensi que çò que m'interessarió serió d'anar veire un pau, enfin subretot escotar euh los occitans. Sas a un epòc on on se parlava dins las carrièiras que E donc o belèu per qué pas a Tolosa? Perqué bon se parlava abans e e donc bon sai pas a quina epòca se remelhon ma belèu a a un sègle sai pas a debut dau sègle vint belèu sas se passètza per las carrieras e parla ame la gent per sabetzà cossí se se parlava realment perqué es complicat avèm enfin avèm pas d'audio da da quel epòca o qué. E e per que pas ben anar en pòdi prene un pauc de qué enregistrar o qué? Ei fas. Wow, seriós, l'ultim collectatge aquò. J'aquò.
D'aquí ua. Sai pas, ben es quicòm que que m'agradarió. Perque de còps me fin soi soi dint lo aital e me disent non me facha aquí, ja un sègle la gent parlava en occitan. Pujós en tombar sus gent de parlar aquí dans carrièr sai pas. Sembla de còrs incredible. Imagino.
Pas degun comprendrió lo teu patuès. Serió terrible aquò. E uèi be a veire cossí a evoluit e tot se se parla ben pas la meteissa lenga un paibri coma me pensi que quand même. En çè que va plan. Mais quina idèia de, de collectatge. Lo uh, Laurens Cavalier seriá completament gelós aquò. Aquí la fin del nòstre podcast se sarra. As passat remarcablament tots los nivèls uh, qu'ai pausat sul teu camí. Ara va quiluderier lo boss final, se se pòt dire. que l'ai apelat De Pop e Doc, t'ai demandat fa qualques jorns de soscar a un òbre occitan que meritorió de dintrar al panteó de la pop culture mondiale. Que causi gaires?
Auè, donc, aquí ei pensat a l'òbre de Zwan Boudou, Los contes del drac. Vaquí, sai pas perqué, coma, enfin, si, sabi, perqué es un pau... Sai pas, la genèsa de de quicòm per ieu en tot cas, per dimar musica, perque a me lo a me los conte, fin lo drac es el que que parla fin melhor del drac eh que a me tota las istòria ca, es un pau lo lo punt de començament d'un fin de causa per ieu e ieu tròbi aquò remirable, donca ma pensi que seriá los contes del drac.
Abé, soi plan d'acòrd ambe tu. Es que tu tabé as après lo citar amé Joan Bodou? Ahh fi, ben ieu ai après quand eri pichou en Calandreta, donc me rapèli pas se i avió tant de sebrus, contra l'andrà que sai pas, mès subretot ac i a pas tant de temps es quand ei ton après lo citar amé la fac, ahh aquí soi soi tombat, soi retombat dins, pòdi dir, aquò. dans l'antre du drac. Ouais.
E aquí non me en faig eth senhal que...
Es estat un gran plaser de partejar aquel moment amb Louis Pezet. Seguissètz sus los maium e las plataformas l'actu del seu grup Ferramio, qu'es rico d'aquesta passa. Louis, merci pla de nos aver fach descobrir ton costat pop Que la pop culture sieu ambe tu. Es qu'as passat un bon moment? Ah ben ouais, completament.
Merci pla pe, pel convit.
Tornaràs?
ouais, ouais, se, ben, se vos encara de ieu.
Ave plaser. Allez.
Retrobas aqueste podcast sus Spotify, Deezer, Apple e Amazon Music. Abonatz-vos e oblidetz pas Perdatz pas jamai vos trei me de mainatge. Pòc Cantó es un podcast Lo Diari, realizat per Guillaume Graciole, fait possible gràcios al sosten dels nòstres partenaris, la Regió Occitània, La Delegacion Generalo a la Lengo Franceso e a las Lengos de França, la drac Occitània, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Public de la Lenga Occitana, e vosautres que legissetz, escotatz e sostenètz lo diari, lo magazin de la cultura en occitan. S'aquò vos agrada se ne volètz mai,